Ndechipi chirwere chakakonzeresa Big Tembo azofunga kuzvisungirira? Chii chakakonzeresa kuti Big Tembo neBundu Boys vazosvika pakuparadzana? Ende chii chakaita kuti Big Tembo apedzisire azodhipotewa kubva kuUK kwaanga akugara kudzoswa muno muZimbabwe? Izvi ndo zvimwe zvezvinhu zvatichange tichitaura muvhidhiyo redu nhasi. Kana iri first time yako kundiona, zita rangu ndinonzi Don Vet and please do subscribe to our channel and ring the notification button kuitira next time patinoposta mavideos awa unoita mumwe wevashoma vanotanga kuona mavideos edu bigi tembo akazvarwa achinzi bigi mhosva marasha ende zita rekuti tembo waive mutupo wake bigi tembo akazvarwa mugore ra 1957 musi wa 31 october ah, munzvimbo yechinhoi ende bigi tembo akakurira munzvimbo iyoyo ndomaakadzidzira futi kuita zvemagitare kusvika panzvimbo yaakazomuvha from uh, chinhoyi achizoenda kunogara kuharare big tembo ndiye umwe vashoma vaimbi vatinoti ndivo vakakwanisa uh, kubuditsa jit music yemuno muzimbabwe vachiiexporta kuti ifarirwe kunyika dziri kure kure uh, dzakaita sana uk vana china nedzimwewo nyika dzakatenderedza europe Mumazuva ake ekutanga achiri kudzidzira zvemagitare, iye naFranco Kaunda, Sifa Sibashakada, Jacob Teguru vakafunga kuti regai tigadzire bhendi redu, asi bhendi iri harina kuzokwanisa kubudirira sekuti Sifasi Mashakada naTeguru vakatogwa ane bhendi rainzi Madifesi rinova bhendi rakazopedzisira rava kutungamirirwa naSifasi Mashakada. Tembo naFranco vakabva vazofunga kuti ayewa since tasara tiri toga toita sei vakabva vafunga kugadzira ravo bhendi vari vaviri ravaiti the missing tooth vakaridza munzvimbo yana murombedzi nzvimbo dzese kusvika kunana hurungwe vachiridza vari vaviri kari kangori kagrupu kavo vachizama kuita zvemumhanzi asi hazvina kunyanya kubudirira sekuti Ah, bhendi ravo ranga riri duku ende maresources aiva mashoma ekuti vavabatsire kuti vakwanise kuita bhendi rinobudirira tembo aona zvadai akabva azama kunyorera afom 4 eh, yaive olevo panguva iyoyo achizama kuti azame kutsvaga imwe avenue ingamubatsire eh, kuti akwanise kurarama asi zvisinei music yakaramba ichimudana ende zvakazobatsirawo ah, pakugona kwaakaita kuzama kunyorera O level necorrespondence nekuti akazokwanisa kutaura chirungu chinova chakazomubatsira pamberi kukeriya yake 81 mudzimai wake ratidzai akabva azouya achigara kuchinhoi e, after vabereki vake vashaika kuharare kwaaimbogara ndipo paakasangana uh, nemukomana big tembo e, muna 1981 momomo ratidzai aive ne16 years asi aiva form 1 Ah, panguva yacho iyoyo ndopavakaonana vakawirirana nechikonda mwoyo chake tembo akanopisira ah, mari kuna ratidzai vakagara bichana tembo ndopaakakwanisa kuzowana basa ah, kuharare paimwe night club yaive ikoko kuharare yainzi saratoga asi tembo aishanda panight club apa asingahori mari yakawanda sezvo aiita zvekuridza magitare apa panight club iyoyo zvinonzi izvoni nemudzimai wake uh, tembo aihora 12 dollars pawiki asi zvanga zvakaoma sekuti vainga vakuroja uh, kuhighfield saka mari zhinji zhinji yaizoperera pakubhadhara marentals nepakutenga chikafu and ipapo ndopavakakomborerwa nemwana wavo uh, first born anonzi kumbirai mugore iroro ra 1982 Tichienda mugore ra 1983 Big Tembo akabva asangana nevamwe vake vana Kene Chitsvatsva uh, pavairidza varipo paSaratoga Night Club uh, vakawanawo futi vana Rise Kagona ndopavakafunga kuti aiwa guys rega tichimutsa rimwe bhendi rakazonzi Pundu Boys ende kuchitaurwa nemudzimai wake anoti kazhinji zhinji kacho history inogara ichitaurwa ichinzi uh, Big Tembo akazoita zvekurekrutiwa Eh, mubundu eh, boys hadzisi chokwadi zvinonzi big tembo aitovepo pakatanga akufomewa eh, bundu boys pasaratoga night club vanoziva big tembo vanoziva anga ari munhu akazvinyararira ari munyoronyoro zvisingaiti asi ane chipo chakawandisa zvisinei muna 1983 bhendi rebundu boys rakabva ratanga kunyatsogona Akuridza zvakashamisa even nyika yeZimbabwe nedzimwe nyika dzanga dzakatitenderedza zvinova izvo zvakakwanisa kuti zviwane uh, attention from DJ weRadio kuBBC uh, eh, Radio 1 Extra akabva ati aiwa rega nditsvage vaimbi ava ndinzwe kuti vanoita nezvei because music yavairidza panguva iyoyo yave a blend yeuk uh, britain music yakablendewa nemasounds emuno muzimbabwe akaita sembira nenana jiti ende zvaiita kuti music yavo itinakidzei saka dj uyu akabva azova connecta nagordon mare akazopedzisira ava um, band manager wavo akafacilitata uh, kuti vakwanise kutanga kuwana first gig ravo kuuk muna 1984 and after that eh, vakabva vazodecider kuti aiwa karega tisaine vaimbi ava vafambise bhora mberi vaendese ah, music yemuzimbabwe mberi ndopavakazodecider ah, the following year muna 1985 kuti aiwa rega tichimuvha tinogara ah, kubritain eh, kuuk ikokoko zvakaita mukurumbira munyika ino sekuti ndiro bhendi rakaita rekutanga uh, kusainiwa kunze uh, kwenyika and vakazomuvha from zimbabwe vachienda uh, kunogara kubritain asi zvisineiwo muna 1986 iye um, uh, bigitembo akabva azotaiwa mhuri yangu ngaichitevera izogarawo kuuk ikoko ende zvakaita mukurumbira ende zvakadadisa vanhu vazhinji vachiti handiyo example of a good artist anoita kuti iye nemhuri yake vagare apamwe chete after abuda mumbundu boys big tembo akatoita 6 months achigara kuuk ah, munzvimbo yebristol achiridza mumanight clubs achiridza mumaclubs mamwewo madiki achiridzawo mune mamwe mavenues ari oga ende vanhu vaiuya vachizara sekuti fesi yabig tembo ndiyo yainyanya kuzivikanwa pabhendi rese rebundu boys sekuti iye ndiyewo aive the lead man aiiswa pamberi zvichinzi big tembo and the bundu, the bundu boys asi zvisinei achirimo muuk imomomo pakatanga kuitika matambudziko kuna big tembo anga akukonzeresa kuti agare ari depressed eh, nguva zhinji sekuti iro bhendi rebundu boys ranga richiri kuita two mabig events but iye anga angove kasmall artist kari kuita sekari kuzama kutangawo kuimba achipefoma mumasmall clubs zvinokonzeresa kuti big tembo azopedzisira akutanga kuita mamental problems hanzi nemudzimai wake thereis an incident yekuti hanzi big tembo akatanga kuti ndiri kunzwa mumba muchitsva muchinhuhwa semuri kutsva asi ivo vakatarisa pese voona kuti aiwa hapana chiri kuitika ende ndopakatanga kutanga maproblems abig tembo ende hanzi akatanga kuabusa doro ratinoti eh, whisky nechirungu risina kudilutiwa achimwa rakadaro zvinova zvakakonzeresa kuti big tembo achitanga kuita maproblems ake edepression muwanzi aiti akaadmitwa kubristol hospital ainge ari munhu ari raiti achitoratidza kuti aiwa hapana chiri kunetsa asi the moment yaanongodzoka kumba chete mamental problems otanga zvakare akadzoserwa kuchipatara zvoita zviri raiti akadzoka kumba zvotanga zvakare then vakazopedzisira vaona kuti aiwa big temba anenge anga akuve nemental health problem yanga yakutomunetsa zvisingaiti hanzi at one point he was admitted at bristol psychiatric hospital akatombogara ikoko for katime asi anzi started to become more violent ah, zvinova zvakakonzeresa eh, hurumende yemuuk imomo kuti imudepote ah, back kuzimbabwe asi family yake yakabva yasara iri ikoko kubritain iye adzoswa kumba kuzimbabwe and ndo zvimwe zvakazonyanya kuescalator situation yake yemental health because he was always depressed hanzi nhamo nemanga hazvisiyane kazhinji kacho hanzi adzokawo kunoku kuzimbabwe pakabva patanga kuitikawo madhuna mutuna hanzi ivo vanga vakatenga imba kuhighfields uko asi imba iyi vanga vakaitenga nemorgage panguva iyoyo ende maarias sekuti semunhu anga asasawane mari yakawanda akaramba achiescalator kusvika bhengi raita repossess the house yavo iyoyo yavanga vakatenga nemorgage patime yavaiti nerirei rirei zvichireva kuti bikitemba akabva asara zvakare asina pekugara and mental health yake yakabva yaramba ichiescalata muriwo yaive kuuk nekushaya breadwinner anobatsiridza kuti uh, vakwanise kuramba vachisastena upenyu hwekuuk ikoko vakapedzisira vazofoswa kuti vadzoke kuno kuzogara kuno kuzimbabwe Big Tembo akambozama zama kutatarika achida kuita a solo artist asi solo artist haina kukwanisa kushanda kwaari haana kukwanisa kuzoita nziyo dzaipisa kudarika nziyo dzaipisa apa time yaaive ari kuuk and zvinonzi mental health problem yake futi yakabva yaramba ichiwedzera hanzi asi zvakazoita nani paakatanga kumboenda ah, kuchitendero chezayoja kwaakakwanisa kubatsirwa ana vaguti panguva iyoyo asi hanzi izvoni eh, pakazosvika time yekuti iye akanga akuda kuziva kuti baba vake ndiani akunetsa kuna mai vake achiti ndiri kukumbirawo mundibvunzire kuna mai eh, kuti baba vangu ndiani pamwe ndizvo zviri kukonzeresa ah, maproblems andiri kusangana nawo muupenyu hwangu ende ipapo akaramba ava fixated on knowing his uh, paternal father and patime iyoyoyo eh, hanzi ndopaakatanga futi kuwedzera akuva violent hanzi even nyange kuchechi chaiko chaiko ainzi zvaingoti zvikakwidza aigona kutotanga kukanda matombo kutanga kukanda matables up until azotorwa akaendeswa uh, kupsychiatric hospital ainge angoita main and out of the hospital in and out of the hospital uh, achizama kubatsiridzwa kuti uh, mental health yake idzokedzane pekupedzisira mugore ra1995 vakazoramba vaona kuti aiwa utano hwabig tembo hausi kunetswa nechimwe chinhu iye aibhilivha kuti kune mhepo ah, dziri kunditevera and ndiri kufanira kunge ndichiziva kuna baba vangu kuitira kuti tikwanise kugadzirisa nyaya idzi dzainetsa panguva iyoyo asi big tembo vakazopesera vati aiwa tichiona kuti tingazvifambise sei rega timbokuendesa kupsychiatric hospital muna 1995 uh, early kuna na june july june july ikoko because iye akazozvipfuudza uh, tava muna july zvinonzi izvoni uh, musi wa 29 july uh, big tembo akagadzira plani yake yekuti aiwa chiregai ndichienda uh, kwamupfiganebwe sekuti upenyu hwangu uri kuramba uchidzokera kumashure pane mafosi ari kuramba achindifaita e, vazhinji vacho vanoti izvoni uh, ah, big tembo akabva akumbira kupfeka jaketi uh, ah, musiwo wachiti handisi kunyatsonzwa zvakanaka izvo yaitove plan hanzi big tembo akazoshandisa jaketi iroro uh, maoko ejaketi iroro kuzvisungirira akazotisiya musi wa 29 july mugore ra 1995 big tembo panguva iyoyo anga ava ne37 years dzekuberekwa awa ndo mashaikiro akaita big tembo nenhoro